Beth yw'r archifau mwyaf unigryw a geir yng Nghymru? Daliwch i wylio i ddarganfod. Ym mis Ebrill 1998, trefnodd George Abbey, cyfarwyddwr y Johnson Space Centre a mab fenyw o Dalacharn, i ffotograff o Dylan Thomas a fenthycwyd o'r Amgueddfa Sir Gaerfyrddin gael eu hedfan ar y bws gwennol Columbia. Fel coffadwriaeth o'r achlysur, trefnodd George arwyddo llun arbennig o Gymru a dynnwyd o Skylab. Mae'r llofnodion yn cynnwys tair ar ddeg o'r un ar bymtheg o ofodwyr benywaidd cyntaf yr Unol Daliaethau. Fe llofnododd Beth Williams a Liz Lenua, y ddwy yn wragedd gofodwyr hefyd. Rhoddodd George y llun iddynt i'w gyflwyno i Faer Caerfyrddin yn ystod ei hymweliad â Chymru yn 1998. Allech chi ddychmygu bod ffotograff o'r math hwn wedi cael ei storio yn archifau Sir Gaerfyrddin? Neu beth am y telegram talaeth eiffdaidd dirgel hwn yn 1916 a ddarganfwyd yn atic 29 Heol y Cei Caerfyrddin? Mae'n darllen, Dwedwch wrtho am ddod i Isna dydd Sul. Peidiwch â mynd i El Mohammed. Fe hanfonwyd oddi wrth Howard Carter, darganfwr bedrodd Tutankhamun, at y cloddiwr Ernest Harold Jones. Ond pwy yw ef yn parhau i fod yn ddirgelwch gan fod dyddiaduron Carter o'r cofnod hwnnw ar goll? I lawr y ffordd, yn archifau Prifysgol Abertawe, maent wedi datgelu llethr caru braidd narferol o'r pedwar ar bymtheg ganrif wedi codi a law. Mae'n ddarllen. Fy annwyl Ffanni. Rwy'n ysgrifennu ychydig llinellau hyn i ddweud wrthych na allai fyw mwy achebddo chi. Dwi'n dy addoli bob amser. Rwy'n meddwl eich bod yn harddwch ar ferch harddaf a welais rioed, ac rwy'n eich caru chi. O, Fanny Goeth, paid am dirmygu am dy gariad i mor dda. Byddaf yn dorcal anus os byddwch yn fy ngadael. Allwch chi cwrdd am un nos lun, pan fyddai'n gallu mynd â chi i'r Star Music Hall. Mae'n gas gennyf y bydd Bill Roberson sy'n hongian ar eich ôl ac rwy'n bwriadu ei chwipio pan fyddai'n ei gweld. Yn falch iawn o glywed gynoch chi ar unwaith. Paid â gadael i mewyllys fod yn ddi-ffrwyth. Atebwch drwy'r post nesaf i eich cariadus William Waitman. Roedd William yn sicr o flaen ei hamser a gellir ysgrifennu ei lythyr caru a chod gydag emojis nawr! Mae casgliad Archifau Cymru yn llawn o bethau rhyfedd a rhyfeddol, fel y barddoniaeth tywyll yng ngherdyn Sant Folant sy'n odli a gafodd ei ysgrifennu yn 1840 ar gyfer derbynnydd anhysbys, neu'r gofrestr priodas hon ar gyfer plwf Penrhos a ddarganfwyd yn Archifau Gwent. Mae ganddo arogl brasterog Ffrainc, felly credir ei fod wedi drochi mewn cwyr, nid cwyr gwenyn, ond cwyr anifeiliaid. Y fath o beth sy'n rioed wedi cael ei gweld yn unman arall o'r blaen. Beth allech chi ei ddarganfod yn eich archifau? Gallai fod hyd yn oed yn fwy unigryw na'r casgliad hyn. Peidiwch ag anghofio hoffi'r fideo a rhoi gwybod i ni beth rydych chi wedi ddarganfod yn eich archifau lleol yn y sylwadau.